Belli ki, Qarabay Asannıñ medali sizge, bu medal sizge tüşti. Bu medal nasıl kelip tüşti sizge, bu aqta aytsañız? Cenk vaqtında biñlernen qırımtatarları Ulu Vatan cenkinde iştirak ettiler. İşte böyle adamlardan birisi, yaltalı Qarabay Asan da cenk yollarından keçip, endi Almaniyağa yaqınlaşayatqanda, Vengriyada ağır yaralana ve gospitalge tüşe. Ve gospitalde özüniñ bir silâdaş dostnen tanış ola, o da Qırımdan eken, Kirov rayonından. Tanış olalar ve ağır yaralı eken bu Qarabay Asan. Ve o, biñ doquz yüz qırq eki senesi cesürligi içün, yani Za otvagu medalinen mukafatlanğan. O medal yanında eken. Eger de ki, sağ, aman qaytıp barsañ yurtumızğa, rica etem, menim soy-soplarımı tapıp, şu menim medalimni olarğa berse, menden bir hatıra olıp qalsın. Ve aytırsıñ, biz nasıl senden tanış olğanımıznı, dep vasiyet ete. Ve Golovko cenkniñ soñunacas sağ-selâmet cenkleşe ve qaytıp kene özüniñ ketken yurtuna, yani Kirov rayonına qaytıp kele. Kelse, dostunıñ qorantasını qıdıracaq ola, lâkin eşite ki, Qırımda Qırımtatar qalmağan, episi sürgün etilgen. Kel zaman, keç zaman endi halqımız Qırımğa qaytıp başlağan soñ, devirler deñişken soñ, qırımtatarlar aqqında da yahşı laflar aytılıp başlağan soñ, bu, dostunıñ qorantasını qıdırmağa başlay, soraştıra. rastkelgen adamlarından ve bir türlü haber tapmay. Hatta özü yaşağan rayon gazetasına ilân da bere, lâkin ondan da bir netice çıqmay. Ve Eski Qırımda Velişayev Sufyan degen, özü kibi bir cenk iştirakçisinen tanış ola ve laftan-laf çıqıp, bu tarihni oña ikâye ete ve özüniñ evine musafirlikke çağıra Sufyan ağanı. O da cenkteki yararlıqları içün Qızıl Yıldız ordeninen, Leningradnı imaye etkeni içün medalinen ve daa diger medallernen mukâfatlanğan cenkçi eken. Evine musafir etip çağıra, ötmek tuznen qarşılay, pek yahşı otura, qonuşalar. Ve dey, böyle-böyle mına dostumnen biz böyle vedalaşqan edik. Teessüf ki, o qadar yıldan berli men onıñ qorantasını tapıp olamadım, Sizler, tatarlar, epiñiz bir-biriñizni bilesiñiz. Rica etem, bunı bekim oña tapıp berirsiñiz, dep, oña bere medalni. Ve Sufyan ağa da araştıra, lâkin bir türlü netice çıqmay. Ve o qıznı Emine Yurdan, ocapçı olıp çalışqan eski Qırımda, Emine dey, bekim sen bunı bir çaresini taparsıñ, dep qızına bere. Endi Sufyan ağa da rahmetli oldı. Ve Emine oca, Ablaz ağa, siz bu cenk iştirakçilerinen oğraşasıñız, bekim bir çaresi olur, gazetalarğa berip, bu adamnıñ soy-soplarını tapmağa, Tapılsa da, olarğa taqdim etilse bu medal dep maña berdiler. Ve ana men bugünde mına Ulu ğalebeniñ yetmiş yıllığı arfesinde bu Qarabay Asannıñ soy-soplarına, doğmuşlarına muracaat etmek isteyim. Eger aqiqaten de onıñ soy-sopları, doğmuşları o sağ-selâmet olsalar, maña muracaat etsinler ve özleriniñ aqiqaten de oña soylığını isbatlasınlar, men bu medalni olarğa taqdim eterim ve olar Asan ağadan hatıra olaraq bu medalni qorantalarında saqlarlar.